nĩ ũndũ wĩna kĩeha mũno atĩ mĩciĩ mĩingĩ mũno ya itonga na to itonga tu nĩ nginya gwa thĩni anake marathikwo marĩ andũ anini mũno aingĩ matirathikwo nĩ ũndũ wa mĩrimũ actually mararĩo nĩ indo cia ithe na indo cia nyina hey, tũ- ndũngĩtuĩka atĩ rĩu we kĩrĩa watigĩrwo nĩ aciari-rĩ nĩkĩo gĩa kũnina rĩngĩ nĩ njohi na raha na maũndũ ta marĩkũ ta maũndũ ta mau nĩ tuge atĩrĩrĩ kũramata nĩkuo ki no mũhaka tũĩbundithie kũramata ndũngĩtuĩka watigirwo mirioni ĩmwe kamĩrĩa yothe ĩ ũgatuĩka rĩu wa ũkurumaga nĩ nĩ ũrĩa ũkĩnyuire njohi no mũhaka ũmenye mirioni ĩyo watigĩrwo rĩ nĩ ta gacaũ na nĩ ta kori wagaya kuma kwĩ mũciari kori kau kagĩrĩirwo gatuĩke rũru wagĩrĩirwo wĩbundithie ũkarere gatuĩke rũru no rĩu ũrĩa kũhana especially mĩciĩ ya gĩkũyũ aingĩ arĩa atongu ũrakora ithe okorwo arĩ na kanyamũ mwanake wake araraga irabu-inĩ agĩtĩa na makari na maũndũ ta marĩkũ rĩu ũgakora mũndũ ũcio nĩ akuona nĩ mũndũ mũnini mũno rĩu rĩ hey, mwakiuga tũkĩhuke kaĩ mũtarenda rũru rũthereme wacoka kũrĩa mũciĩ rĩ ũrakora kĩndũ gĩtagwo blame game andũ aingĩ marakwĩra atĩrĩrĩ ciana nyingĩ nĩ ũndũ nĩ cia singo matharĩ eh? nĩkĩo ciĩna mĩtugo ĩno ĩ tondũ rĩu mũndũ nĩ a nyina wao rĩ nĩ amũrekereirie maũndũ mothe okĩrĩ atia nĩ anengerirwo angĩ makaiga ĩhĩ nĩ ũndũ maitha matinũkaga nĩkĩo ciana ici gũtirĩ ũndũ ibundithĩtio angĩ makaiga ĩhĩ ĩ atumia aya twahikirie rĩ tondũ matiendaga twendane na ciana ciakwa rĩ nĩo mathũkĩtie ciana tondũ marahe mwana kĩndũ gĩothe kĩrĩa kwenda nĩgetha ona agĩthiĩ rũraya nĩ niageta ngĩtiga gathuri gaga gagĩteceka ge gaika

atuĩke wa kũbundithio atĩ maica rĩ eh? maica ti kĩrĩa ũrĩte maica nĩ kĩrĩa ũcĩvĩte ndũngĩtuĩka tũindo tũnini twa thoguo rĩ kana twa nyũkwa rĩ nĩ tuo wathiĩ kwĩyatĩra andũ nao bara no mũhaka ũmenye atĩrĩrĩ ta rĩu ona ũngĩthiĩ bũrũri wa kũndũ ta amerika ũkoraga mũndũ kĩrĩa agaya gwĩ aciari ageragia gũkĩmultiply ona bible noguo yakwĩrĩte yakwirite you multiply you know you multiply maundu ti ati ni ni kuruta ruta tondu riu riria wakiruta ruta ri na kuruta ruta ta kuongerera ri we teithia na ki na rucio ro nawe ni ugakorwo na ciana ciaku ko tarenda igakora kanyamu eh riu ri riria woka kirabu ri twatigwo tugikugana ri gutire certificate tukuheaga riria wathi ukihuranaga na ikenge cia thitima bara ri gutire gutire certificate wanengerwo nikio ndirenda ndumiriri ino ikinyire mugikuyu wothe ndĩrenda ithuothe tũkorwo na t-shirt ciandĩkĩtwo kũramata nĩkuo ki sawa sawa gũitanga indo cia aciari nĩ gũte tondũ ta imajini rĩu we wĩ mũciari rĩ thaa kenda cia ũtukũ ũtuĩkage o hĩndĩ ciothe ũrahũrĩrwo thimũ atĩ mwana waku rĩ e nĩ agũire na ngari na nakũu bara na ndanagwa akiuma mũgũnda aima agwa agwa akiuma rĩngĩ kĩrabu kana maũndũ ta mau rĩu kwoguo rĩ ndĩrenda ithuothe twĩtĩkanĩria atĩ kũramata nĩkuo ki gũitanga indo cia aciari nĩ gũte cheers guys